Chibai leh vek ule, exercise hian thluak leh rilru a ti chak ve reng em? Exersoise hian mi tam zawk chuan intihcher te, intisek leh rihna tihniam lam te kan rilru a lang nghal tlangpui thin a. Kan taksa lam a nghawng tih chu kan hre theuh a ni. Mahse, kan thluak leh ngaihtuahna te a lo effect ve dan kan sawi dawn a. Hmanah kan teacher pakhat hian ruihtheih thil tih that lo zia a sawina lamah zu in tawhten an ruih hnapa an chahthlak a, an brain cells te, an tihchhiat te hi an dam chungin an nei let thei tawh lo a, tichuan an hriatna te an hlauh then zel a, an sawi ngai te an sawi nawn an sawi nawn thin a ti a. Mahse kan science teacher hi alo inchhiar zau vak lo anih ka ring a. Hemi a sawi ka hriat hma daih kum sangkhat zakua sawmkua khan scientist thenkhat te chuan Alzheimer natna laka inven dan leh an hriatna chhe chak lutuk ven dan an lo zir chiang nasa mai ani. Alzheimer hi thluak leh rilru lam ti chak lo tu leh hriat rengna ti chhe tu ani tih chu kan hre theuh anga he natna hian kan thluaka neurons te ti chhia in a ti sawng teh tihna a ni ber ani. Tichuan, Alzheimer te tana hriat rengna chhe tur laka vengtu thil pathum an hmu chhuak a ni. Chungte chu, thluak zawi zawi, thil zir te leh ka chhiar, rilru hman ngaihna lam tih fo kha a tha a ni. Chuan an rilru put hmang, an dam leh thei a, engemaw tal an la ti ve thei a ni tih an inhriatna kha a tha em em a. A tawh berah hian exercise a ni. Pakhatna leh pahnihna hi chu mak an ti vak lo a, mahse pathumna hian scientist te a shock a ni. Tichuan, scientist pakhat chuan laboratory-ah sazu hi ni sarih atanga ni sawm pali chhung regular takin a tlan tir a, a exer a lak tir a ni. A thluak chu a zir chiang ta a. A thluaka cortex leh hippocampus hi a tlan ve lo te aiin a lo chhang lian zawk tih a hmu chhuak a ni. Cortex hi hriat rengna te, rilru harh vangna leh ngaihtuahna lam hna min thawhsaktu kha a ni a. Tin, hippocampus hi thathona te leh zirna lama hna min thawhsaktu kan thluak part pakhat kha a ni ve leh ta ni. He hippocampus hi a function loh chuan amnesia, thil kal tawh theihnghilhna te kha kan nei thei thin a ni. Tichuan thluak chu fix ni loin tih chak leh zel theih tisawl kan ti sek a, kan ti chak leh zel ang hian kan ti chak leh zel thei a ni tih kan hmu chhuak ta a. Chuvangin ruih theih thil lo ti tawh te pawn an insawi zawi peih a, an thluak an sawi zawi peih phawt chuan rilru chak tak an nei leh thei tih na a ni. Kan insawi zawi hian kan thluakin protein chi khat BDNF an tih hi a siam chhuak a, chu BDNF chu thlaiin lei tha an thatpui ang chiah hian kan brain cells ten thenlen nan a lo hmang ta thin a ni. Awmzia chuan exer kan lak hian kan thluak direct takin kan chawm tha char char ang a ni a. Hei bakah hian exer kan lak hian kan thluaka neurotransmitter ten, an lo thatpui a ni. Heng dopamine, norepinephrine leh serotonin te hian an thatpui bik em em a, an pathum pawimawhna te hi lo sawi lawk ta ila. Dopamine hi thil reng reng nuam min titira min motivate ber tu kha a ni. Thil tih engmah phur thei lo leh nuam ti thei lo kan nih chuan dopamine hi ka nei tawk lo tihna a ni thei a ni. Norepinephrine hi thathona min petu leh kan thil zira rilru pet tura min puitu ber kha a ni a, attention kan neih theihna ber kha a ni. Hemi tlachham ve thung chuan depression te, BP hniam lutuk leh engmah focus theih lohna te kha a thlen thei bawk a ni. Serotonin hi happy chemical tia ko a ni thin a, a chhan chu hlimna leh rilru positive min put tir theitu kha a ni. Serotonin tlakchham hian depression te, anxiety, nun ninna leh sex lamah an tlahniam thei bawk a, tin, an thi nasa tel thei bawk a ni. Damdawi ngai mi a lo a heng pathum min tih chaksak thei tu chu exercise hi a lo ni ta a, chuvangin magic pill tih ten an sawi thin a ni. Chuvangin Depression treatment tha ber chu exercise tiin an lo sawi thin a. Mizo zinga kan psychiatrist neih that ber te zinga mi Pu Hre Kema hian a sawi thin chu nitin tennis khel nan hun ka insiam thin a tir ni. Exercise lak hi patient te pawh a lo chawh thin bawk a ni. Illinois-a khaw pakhat Naperville-a an high school hian hei hi an lo practice tha khawp mai a, an PE teacher, PE hi Physical Education tihna a ni a, ram dangah chuan an neih deuh vek a ni. Tin, PE hi sport a ni lo a, sport-ah chuan naupang zawng zawng a huam thei lo a, a thiam leh tui te chauh an tel thin a ni. Mahse, PE-ah chuan naupang zawng zawng a bo avang awm loin an tel vek thin. Chu PE teacher chuan PE mai ni loin LRPE a lo neihpui thin a ni. LRPE hi Learning Readiness Physical Education tihna a ni a, period tan hmain lehkha zir in uamap nan exer an la hmasa thin a ni. Chutia an tih hnu atang chuan an zirlaite'n an zirlaiah hma an sawn hle tih an hmuhchhuah bakah an fit hle tih an hmu chhuak bawk a ni. Fit tih hi cher tihna a ni lo a. Chêr zawk exer la peih loh ai chuan thau zawk exer la peih kha an fit zawk thei a ni. Tichuan student mi Singkhat Sangkua zingah chuan tuma thau u chuak, obese, awm loin three percent chiah an overweight a ni. Naupangte hi group pahniha an then leh a, pakhat hian LRPE an neih zawh ve leh subject an hnufualna an neih tir thin a, pakhat chu a hnu fea an neih tir thin a ni. Tichuan Exer lak zawh a subject harsa zir ho hian a hnua la te aiin an ti tha fe zawk tih an hmu chhuak bawk a ni. Hei mai bakah hian kum sangkhat zakua sumkua pakua khan Naperville High School hian TIMSS test, hei hi Maths leh Science a ram hrang hrangte student in elna thin a ni a. Chutah chuan a ram ang pawh ni loin a school angin lawmman pahnih an dawng thei a ni. Maths ah hian parukna niin Science ah hian pakhatna an ni bawk a ni. He LRPE kalpui tupa ber an PE teacher retired tawh Paul Zintarski hi tuna kan hmuh mek hi a ni. Mihring hi tun hma chuan kan eitur sa te pelin chaw kan la khawm thin a, khawl leh hmanrua kan neih tam hma chuan keimahniin engkim kan ti a, kan ke in kan kal a, exer-a hran par lak kan ngai tam lem lo a ni. Tunah chuan kan tih ai tam zawk hi khawl kan tihtir tawh a, kan ei a thain kan tlawng awl em em a ni. Tlawng awl tih hi thatchhia emaw hnathawk lo ka sawina lam a ni lova, che tam lo, inactive ka tihna zawk a ni. Thu chunga hnathawh te kan uar tawh a, heng heart disease, cancer, diabetes, BP sang, depression te inanna pakhat chu thau leh mihring che tlem ah hian a hluar bik a ni. Tunah chuan Exer hi a hran pat tak meuha kan lak a ngai tawh a ni. Mi tam tak tan chuan a chhan chu kan kawt kai thleng lir thei kan hmangin kan chuang tam em em tawh a. Kan hna Exer tel loh phei chuan Muangchanga intihlum zel ang kan ni tina ni. Ani chuan eng Exercise ber hi nge kan thluak tana tha a kan rilru min tih chak sak thei. Kan tih chuan, Exercise zawng zawng hi tha lo a awm lo anga kan taksa ah harsatna kan nei i nih loh chuan. Mahse a bikin Aerobic an tih. Kan lungphu tirang thei, min thawktir hlawp hlawp thei ang chi ho hi a tha bik em em a ni. Entir nan Tennis te, tlan, cycle khalh, tui hleuh leh lam te pawh a tha bik em em a ni. Kan thluak tana tha ber tura kan duh a nih chuan kar khatah darkar li hi a tawk vel anga an chhut a ni a. Chu chu ni khatah minute sawmhnih atanga minute sawm li vel lo ni ta se, a tha ber an ti ni. Tichuan exercise chuan automatic in mi fing tak leh bright tak min nih tir chawp chilh lova, mahse kan thluak a ti chak ve thung a ni. Exer lak zawh a TV leh phone te kan khel leh daih si a nih chuan tangkaina a nei thui lem dawn lo va. Mahse, thil zir hma te leh rilru hman a ngaihna a hna kan thawh hma te khan Exer kan la hmasa a nih chuan min puiin kan thiam thei sawt dawn tihna a lo ni. He video information hi Spark lehkhabu John Ratty-a ziah atanga ka lak a ni. Hre chiang duh chuan in lo chhiar ve dawn nia. Awle ka video te min lo en sak avangin ka lawm a, he video ah hian exer la tam leh zual turin a lo challenge ngei che ka beisei ni. Lehpek ah kan inhmu leh theuh dawn nia.